Xwe bi xêr û xweşî, bi xweşhalî ve ev care kargeriya vîstavalê ya dehemîn fîlme Vîstavala Duhok ya Nîvdewletî tewerekê dî vîstavalê zêde kiriye û giringiyeke dî bi zarokî daye ku zarok texeka here giring e civakî da. Hindek fîlmên zarokal vîstavalê zêde kirîne, zêde barî ku panelekê taybet bo zarokî û sînema dana ye. Me jî ferd dît em sê mamostayên hêja û bi sport vî barê henê da mêvan bikeyn ev rûkel vê rê bo wê êkê da em danûstandinê ser vî tewerê girîng bikeyn yê ku girêdayî paşeroja miletî hemî buaran da û sînema jî êk ji wan buarê here girîng e ku pêtiviya em perê pê bideyn Di paşerojekê de da me sînemayeka karîger hebît ser civakî hemiyê. Da ku me sînemayeka baş hebît, vêt me berebabek hebît, em hewl deyn wî berebabî ava bikeyn, da sînemayeka baş bi me diris bikin paşerojê. Em dê çîrokeka Paulo Coelho dest pê kein ku di çîrokeka xwe de behs dike, dibêjît, Carekê min rojnamek dixwand, zarokê min ê biçîk hat, Îzaca min dikir ne têla ez rojnamê bixwînim. Bijît min her gotê here devdeyika xwe lênangehê ne çû. Bala xwe ji min ve ne dikir ez jî ne çiyan bixwînim. Berperê du mahê yê rojnamê xerîta Kural Arziye ser bû cografiya dinyayê. Got min jî hizir kir heger ez vî parpere henê bidirînim û bidem evê, bijimê ka here bo min vê cografiyê bide berek dê pê ve min jîl bît ez dê gehim rojnama xwe xwînim. Bijît min dirand min davê.

Wênê mirovek yê li ser min. Ew mirov da berek cografya alemê jî çêbû. Eger em ji layê felsefî ve berê xwe bideyne vê kurte çîrûka henê, dê bînîn ku giringiyeka geleka mezin ya tê de ya daye avakirina mirovî. Demê mirov avat bît, xêzan avat bît. Demê xêzan avat bît, civak avat bît. Demê civak avat bît, dewlet avat bin. Demê dewlet avat bin, cîhaneka yekgirtî avat bît. Lewma fere li ser me jî em pîtekê mezin bideyne avakirina mirovî û demê me bivêt em pîtekê mezin bideyne avakirina mirovî, divêt em ji zarokî dest pê bikein. Da pişên mirovekî saxlem û karîger civakî da ava bikein û civakekî karîger ava bibît. Ez dê pitir delî vê deme hevalê dime ku tewerê di xwe behes bike. Em bezberî em dest pê bikein Min divît ez êk tişt rûnkirinê bidim. Berî hemiya ez ê telefona xwe girim da ve qetiyan çênebît. Ez hez kemîn hemî jî telefonê xwe bêdeng bikin. Em dê hewl deyn panel tenê bo hindê nebît ku panel bît. Panel zêdetir bo hindê bît. Em danûstandinê bikin û em mifayê jê werbigirîn. Ev babetê têne Behs kirin li panelî de herêk hevalêt me, mamostayêt me dê deh deqiqa derfetê deynê ku behs li wî tewerî biket, ew tewerê ku dê behs ket û li du mahê ye em di dergehê danûstandinê vegeyn û ez yê piştrast im ku herêk ji we mamosta ye û tu şêt bi saeta li ser her babetekî baxivît lê dê em tinê li ser pisyara rawestîn zidetir ji şirovekirinê û ew pisyar bû mamostaya bin da tewerêt me pê zengîn bibin û em hemî mifayî jê werbigirîn. Em dê ji mamosta. Tehsîn Navişkî dest pê kein weku mamosta û nivîser û romannivîs û derûnnas dê bi me behsil amrazêm kar înanê perwerdê da bo avakirina kesayetiya zarokî ket. Fermo mamosta. Deh deqe teyê teyn mamosta hêvîdarim pê giriyê baxtê bike. Gelek spas bo Kekê Qedrî û herwesa bo licna amadekar vî karî ra bî ku bo cara êkê ye behsê zarokî tête kirin her çende her binyatekî zarokî dest pê diket. Zarokî dest pê diket yanî pêdiviya berî deh sala eve hat ba kirin. Me rewşenbîriya zarokî çêkirbaye. Bo karê Thosa da me şanazî birba bo xelkekî ku me ji sînemaya heye. Mala min pêşniyarek heye bo ka evîl vêrê ebêt. Xwe dam biryar, yanî wek pêşniyar. Ez pêşniyar dikim sala bêt Filmefestîvala yazdê ew pare bo avakirina holeka Hosa bêta terxankirin. Bêta terxankirin holek mehebit binyad bo sînemayê. Bila hola filemsaza bit ka bi çi rengê hebit. Em ji wê rê destpêkîn da me holek hebit ne her kirêdarê di xelkî bîn bêyne vî cihî parekî zêde bidîn û ew pare jî em nizanîn çi lê tê tu ka çawa çit. Me heke holek hebit ez bêjim ew dê min foyeyê film saza jî kit û dê sînemayê jî kit. Heke eve bête kirin sala bêt ez bêjim dê heta hetayê ew mînit wekî qel'ekê çawa qel'e li bacêr li welatê me mane ew jî dê mînit. Ez wek mamostayek nêzîkî şazdeh hevdeh sala bes min tedrîsa kirî Seretayî min ders gotîne û hemî cûrê di qutabîya ji êkê bigire heta şeşê min ders gotîne. Êkiş kêmasikêt me yê nav me da mayîn ku kêmasiyeka klasîkî ye heta nûke ji ber dewam e. Ew ji dê bêjîn wana hunerî me ya hey yan sirût me ya hey. Bes ev sirûd û hunere heta vêgavê têne bikarînan hişta rêbazê di klasîkî ne. Huner, Ko were te wênek çêkiriye, hera mal wênek çêke, wela bîne êkî bû te çêkir, wela hû saeta du mayê bes micerret plekê pêrwer girit û pê ser kevitit gel waneye dî. Ji ev rûpê ve heger ev hunerê he, bête terxankirin ne bû hunerî btinê. Ev sirûda he bête terxankirin ne bû sirûdê btinê, çinkî sirûd, edeb sirûd btinê nîne.

Da zarok bizanit ka mesele çi ye, mesel ev tewerê me ser tu dê çawa genca pêk vegirê dî. Bes ev zaroke heger ev rewşenbîriye nebit dê çawa sibahî mezin bit û bite stêr. Ev stêra hejik eva seretayî de em destnîşan dikîn pêdivî ye mamostayê taybet miraata yan ku çavdêriya firoqet ferdî bikit.

Yit fitrî yanî yê zikmakî bi xwe bi xwe wana xwe fêr kira. Çawa vê gavê ez fêrî nivîsînê bî me ji gundekî eynen wan ji wesa xwe fêr kirî. Me çi cihêt akadîmî nebûyne em tê de rabîn û bigehîne vê qonaxê ya em tê de. Vê ca heke li qutabxanê eve bête kirin, rewşenbîriya sînemayê li qutabxanê bête nîşadan, bo nimune dê bêjîn Kêmasî data şo, bizanî data şo çi ye.

Gelekî ji wan çîroka ew in em ê pê perwerde bîn, çîrokê tunditîjiyê ne. Ezman Sorg hate te, Serkirîng hate te, Şebleban hate te. Helbet evana, evê dayik û bavê me em pê nivandîn, kesokiya me pê tirsand. Ya wel me kirî vê gavê piraniya kesokiyê me ne dirust in. Tûşî têkçûnê derûnî bûyne. Wek Freud dibêjit, eve her

Ev teknolojiya heyî gelek yê bi telefonê dinivînin. Telefonê Youtubê dest da îhtîmalê her cihekî vit yê çitetê de zarokê sê çar salî nizan suhbet çi ye an her cihekî diyê yê enternetê hebit yê çitetê de. Vêca eve geleka giring e em ji qutabxanê dest pê kîn Rêfroma çîrokêt foloklorî bikîn, serişnî da rejîn çîrokêt baş yên mifadar arasteyî qutabîya bikîn, zarokêt xwe bikîn. Her dîsa hunerê sînemayê yanî hunerî nîşa qutabî bidîn. Dîsa em dê berê xedînê sirot, were te sirodeka nîştîmanî babo serçava, siroda nîştîmanî ji ber ke durist e, te ji ber kir. Bes me sirodibtinê nîne bab. Tu çi qutabî fêrî elîfbêtkê sînaryoyê bikî. Sînaryo çi ye? Sînaryoyeke jîngeha xwe bîne. Ka bo min tiştekî biçûk çêke dê çawa şêy sînaryoyê nivîsî? Bo wî xerîb e sînaryo guhê wî sînaryo ye bes tu şêy wî tê bigehînî ku ka mesela sînaryoyê çi ye? Mesela heta ronahiyê, ronahiya filmî ku tu şêy nîşa zarokî bidî. Eve hemî rewşenbîriya giştî ye. Vêt em ji qutabxaneyê dest pê bikîn. Em ji qutabxaneyê dest pê bikîn da ewê tê te berhevkirin, duristkirin, wextê tê Bi gavê me me Kuliya Îlamê jî ya vebû ya hey, me kuliyê şka hey, me peymangeha ciwankariya hey, ev hemî me yê teng, wextê qutabî tê tevêrê dê yî berhev bit, nabite tiştekî xerîb bo wî. Nabite tiştekî xerîb ev tiştê Mamosta hemî wî ye Tehsîn, eger em bên da wextî gelek nebin pirsiyarekê bikin, bijîn hindek cara demê wane tê te gotin, wana hunerî te li destpêkê îşaret pê da, Dê bînîn madeyekê dîye hey, dê bêjinê wext min divê, dê biştê here wana hunerî bi xwe bi kar bîne da tu zêdetir ew ê dî bikey. Zêdetir ma dê xwe bêjî yê dîyê ku yê zanistî ye. Ew girîngî diristî wana hunerî nayê te dan. Ya di wê xala di wê ew e ya cenabê te behs kirî Programê hunerî nehatiye danan heta vê gavkê. Em yê fêr bûyn wana hunerî here bo min manzar tebîîyekî çêke, tiştekî sersiruştî çêke. Ev tiştên dî heta di ser hunerê şêwekarîyê jî bi diristî bo nayêne gotin, têkilkirina renga, çêkirina Tabloyê, ev tiştê hemî bû nayêne gotin zêde barî hindê ku ne me bi tenê şêwekarî heye di hunerî de. Me şanoya hey, me muzîka hey, me sînemaya hey, me nivîsîna hey ku huner bû divêt bû nivîsînî jî. Dê kengî şên mînhacekî bi xwe danîn li perwerdê an kî jê berpirse ku heta vêga bikê ew nehatiye kirin. Pirsyareke can e Seyda, her çende demê me kurt e. Pirsyareke gelek can e. Bawer bikin gelek cara ez wek mamosta, Dabêjin, dersa hunerî ye an werzişe an sirû de ka herin bikire bîrkarî, herin bikire zanistekan miteexir e ji ber ku wê zarî ye nizam çi ye. Teban eve kartêkirineke zor zor li qutabî dikit. Qutabî yê bo wê wanê bi xwe wê nekî çêkit bên vedaneke bo qutabî yan werziş yan sirû dibên vedanek. Dê were tu mafê qutabî bixwe. Were hunerî jî bike bîrkarî, were bike mesel bike zanistekan. Ê te te qutabî de te qutabî hilweşand, te ji binî hilweşand. Ev ê tatîne çêkirin seyda. Ev ê seyda ya dû yê. Gelek cara bereqedê dê dê hunerî yan sirûdê yan werzişê dê dine mamostayekî ne ne bispor ya wî ye. Bes da da da Hisetû pê bêne girtin, wanetû pê bêne girtin dê bêjin Seyda vete hende hisa gotin ê ne şûlê bîye Seyda. Ya dî jî Seyda wek cenabê te gotî me îşare jî pê da mesel ya ya ji wan ve huner bes ew e huner bes tu wê ney çêkî. Bira wêne vê gavê dinya ya ya pêş ketî geleka pêş ketî em hêşta tu yê qalibî dayên ma yê qalibê berî berî îhtîmala sed sala em ê tu yî da ma yî bes hunerî wê ney çêke û bîne ew vêje kî dê bû te çêkit herelmal çêke herelmal çêke ka dê bû kî bû te çêkit. Seyda ev e. vê destpêkê mamostayet hunerî bêne danan. Mamosteya hunerî ji rewşenbîriyeka giştî hebit ya hunerî. Yanê çavekî rewşenbîrî hebit bila em bêjîn. Yanê ne çavê îxtîsas hebit îxtîsas btine. Nu ke seh ke seyda. Vê gavê ev dezgah dime yet ragihandinê. Heger mamostayekî dayîn newêrê îxtîsas bit. Mesel dê bêjîn kire rêveberê telefizyonekê. Rêveberê telefizyonê dê bêjîn. Ev e dê bêjîn ev e hûnermend e yan dê bêjîn dê bêjîn ekter e. Ev ekteriya he bes wî çavekê heyî bo ekteriyê yan hûnermendiyekê bi tinê. Bes wextê rewşenbîr bit ya ya berbelav hebit. Çavê wî dêl hemî çinkî telefizyon hemî bername ne Seyda dê sakitê dê zanit ka ti kîj barî da kêmasî heye. Ew mecbûr e xwe dirust kit wî haletî. Vêca ev e Seyda me. Dumayîk bi şerdî cenabî Degên û wextê te bi dumayîk hat. Hebûna televîzyoneke perwerdeyê çend kartîkirin ser zarokê kiriye ku wekû wana hunerî yan jî bêjîn babetên hunerî bigehne qutabiyê zarokê? Seyda gelek baş e. Êh tu zanî çawa vê gavê em dê pisyarekê kîn her çendê vê gavê gencekî gote me heke ev babete bête îsarekirin bête azirandin me çend televîzyonê

Sîstemê klasîkî de ewê hêj ta em zarok me dîtin, hêj hêj demê îftehiya sem sem salêt heştê û heftê ya heta vê gavê erê Mebesta min bêjin. televîzyona perwerdê bû mamosta ku televîzyoneke taybet perwerdê veye hey. Ewê çend kartêkirin kiriye ku şiyanên qutabî yên hunerî an yê ragihandinê pêş bixîn. Televîzyona perwerdê tiştekî baş bî hatî kirin bes ez dijme te Çil ostê pê divî kire heta vê govê ew ostê me divê nîne tê dame kir. Ji ber ku ji ber çi? Çinkî telefizyona perwerdê Bahira Pitir ya hatî dana bo bo arestekirin û gotina bersa nehatiye nehatiye çêkirin ku tu bernama tiştê hosa pêşkêş kî. E hindek tişt me me yê tavêtin û ke ez jî li wê telefizyonê şûr dikim. Yanê mibadere destpêşxeriyê kesokî ne hema me yê dikirîn heke ne çi palpiştî tiştek ji nîne bo. Ebe tu bêjî tiştek ji hev be Palpiştî û destpêşxerî ya me bi xwe ye. Supas bo te mamosta Tehsîn. Wextê te bi dûmahîk hat em dê paşî telîfê deyne hevala kê bi tu tewerê xwe bigehînî. No ke deyne mamosta milet ku master bi ragihandinê heye û ragihandkarekê berçav yê bajêrê me ye û tiştê serinca mirovî radikêşî bo kak miletî wextê em behs dikeyn Êk ji wan zaroka bûye yê ku temenekê gelekî biçîk de dest di bi karê ragihandinê kirî, lewma di wî tewerî bû hêlîn hem weku serbora xwe weku zarokek ku di buwarê ragihandinê de kar kirî, hem jî weku pisporiya wî ragihandin çendê şêt kartêkirinê li zarokî ket û şêt zarokekî ava ket ku girêdanekî bi hunerî ve hebît û bi taybet hunerê sînemayê ve. Fermo mamoste. Zor spas. Bila.

We berêz Tehsîn Navişkî ku gelek şevên cihêlîn ya xwe medyaya romanetbûyê de borandîn. Kak Qedrî Pas tu ji hevalêtekî di hizbayetiyê ne bes ewro dê behsê huner û medyayê ke. Mêvanê di berêsîn hemî bi xêr hatin ser çava. Diyar e me ve sih sal e dest ragihandina azad li Kurdistanê kirî. Piştî serhildanê heta ewro û heta vê lehza ku em tê de tax bîn jî me kêşa gihandinê ya heyît di gelek mecala da. ne bi tenê di ragihandinê de, di hunerî de, di werzişê de, di nivîsînê de. Ew babetê ku em berhemê di xwe pêşkêş dikeyn an, ew berhemê di xwe em tînîne li ser şaşeya, tînîne li ser dapê şanuwa beyne di sînemaya de. Hişt em neşiyayne kêşa gihandina ya ya peyama xwe bigihînîn. Lewma jî hemî ve em nizanin ka vegirê dayê paşxana Hizrî ye, Seydayê Tehsîn yan her babetekê dî ye, Ku em tenê yetîfîn di hemî biyavekî de û em eb tenê rexneyê teyîn bêyî ku me proje û bername û çareserî desta dabin. Babetê ku dê behs keyên evro zarok û sînema girêdayiye bi mehemiya ve. Çunkî mehemiya zarokî nîye ya li bîr ku xeyala me hinda berfireh e. Renge eger mixûricek bihêt gel her zarokekî birînît rojane filmekê sînemayî ji xeyala wî zarokî çêket. Benî eger em kîr biçîne di nav babetê di zaroka de, pirsyarê di zaroka, reftarê di zaroka, danûstandinê di wayê di rojan e, kiryarê di wan, hizrê di wan bi xwe derbirîneka raste û rast e ji sînemayê, ji filmên sînemayî. Û ji ber hindê jî me hemiya girêdaneka rohî ya heyî di her ji bijî katî di gel sînemayê. Wa hez û arezûyê di me jî pitir girêdayîne wan hez û arezûa ve ew ê di zarokîniyê di me de hatîne çandin. Heta babetê di niştimanî û neteweyî û huner û zanist û heta dimahî ke dihî ser pê min û Steyşanê danûstandinek dikir, pisyareka geleka can Steyşanê kir, Aya ewa em bû zaroka dikeyne film û dikeyne sînema û dikeyne her babetekê dî, dikeyne ragihandin, ewa ewa me divêt yan ewa ewa zarokî divêt? Bêguman pitirî wê em wî wesat bînîn ew ew me divêt. Her çend e eger ez terkî ser layanê sînemayê birawustim me sînema zarokar Kurdistanê nîn e em hîlal xwe nekin. Me hindek filmê teyên hewlê takiyê hindek derhêneran e. Ne sînema ye we ne projeyekê berdewamê sînemayê ye. Belku hindek hez û arezûyên gencên parêzgeha dihûkê ne bi ca çend baş çend xirab ew wê bo Akadîmiyet Sînemayê dihêlim ku helsengandinêr ser bikin. Ewa me di mecalê zarûka de kirî Seyda Rêber pitir drama ye. Duktur Mêvan û Seyda Qedrî îxtisasê hewe ye. Seyda Rêber bi xwe jî dramaya zarûka me hewldanên bû kirî ne sînemaya zarûka. Ez xwe gelek caran xûlêt Pêkgihandina zaroka da mamosta bûy me. Min bi xêr mibaşir pisyarê ji zaroka kirîn, erê di şêba min navê filme ekterekê sînemayî bêjî ya gotî em belê. Ê ka navê wî bêje kî ye? Dê bêjîtin filan ekter ku ekterekê komedîyê milî ye. Kewate, heta nû ke em neşiyayîne derbazî cîhana hez û arezûyên sînemaya zaroka bibîn Kurdistanê û ev ekê masiyeka mezin e, divê din meşmêje dest tavê diboye. Layanekê dî cenabê te pirsyarek kir kak Qedrî Sêde Tehsîn ku ez bersivê bidem, nebûna ragihandina taybetmend a zarokan ku eve kêşeyeka dî ye me têxîte ber vî barî. Me li Herêma Kurdistanê piştî notoyekê baş zaroka biyavê zarokan re dest pê kir.

Eger ne, me ragihandina taybetmenda zaroka veca bi bername bît yan bê bername bît, me hêla wahimî em derbasî ragihandina siyasî bûyn û ragihandina siyasî êdî derencamê twê ew negetîf ya hey evrol Herêma Kurdistanê. Û mecalê sînemayê de bo mazinan jî wesa ye. Me li Kurdistanê hîç heta nûkê kenalekê sînemayî yê mazinan nîne. Û ne bi tinê me kenalekê sînemayî yê taybetmend nîne. Me çi kompanîyên xwe dan îmkanîyatê Berhemînana sînemayî jî nîn in. Em hêşta yê bi Hizra nîzamekî îştîrakî ku vêt hikûmet para bide te min û ew biçîn filma berhem bînîn û filma eriz kirin. Wextê hikûmet para dide te min dê li dîf arasta hikûmetê filma çêkim. Wextê siyasî film para didene min ku ev çim filmekê çêkim yan vîstavalekê bigêrim dê li dîf arastê fikrîyê wî çim. Û ev e rastiyek e, tu ne şêtwêrê dayê bêlayen bî yê dahêner bî. Palpiştiya helbest rêkên ku bi serbexwîya wê dahênanê bihête parastin. Me pêwîstî bi saziyeka filman li Herêma Kurdistanê ya heyî. Merc nîn ev ser hikûmetê ve bît. Heta nûkê ev e deh sal em têne vîsta vala Duhûkê komeka kompaniya bi spasî ve sponseriya wê dikin. Lê bi tinê dû şiva kompaniya di berhemînana filman e ew jî êkal Ewropa êkal Kurdistanê. Rewşta kompaniyên biçîk yên ji sinûrê ya mel parêzgeha Duhokê derbas nebûye û camêrên din ku piştevanî yê dikin yên şiyayên wê jî derbas bibin. Kewate nebûna pîşesaziya sînemayê li Kurdistanê taybetî di mecalê zaroka de û di mecalê mezinan de jî arîşeyeke here mezin e ku em evro guftugûyê li ser bikên biborîn. Ez dê dergehê tewera vekim, ez hez dikim pitir gul reyê cuda bibim û em pêk vebigihîne danûstandin û encamekê ne ku hemû herêk ji me bû çûnê di xwe bibêjît û

Ew berhemê bo min têt, ez wesîla veguhastina wî berhemî me. Vê cayê pozetîv bît yanî negetîv bît. Carê min şik ser wê rê nîne ku rexne bîte palnerê serekî yê pêşkeftinê. Bes min got me projeyên bedîl nînin. Ez hez dikim cimle timam bibît bo çareserkirina babeta. Em hemî rexna dikeyin. Bes kîş kîş me gotiye fermûn eve projeyê min e bo çareserkirina vî babetî. Me hemiya pirsyarê teyn û me cewab jî kê teyn bes em tinê wa pirsyara azrî nîn ew ê ku arastê negetîv da. Yanî eger tu berê xwe bideyê ji bilî ku Seyda hindek nimûne gutin tu wa çêrok û vegîranê di kurdewarî de yê em bo zaroka dibêjîn komeka nimûna gutin ez wa nimûna dubare nakim eve. Tu berê xwe bideyê geştê dengûbase bû nimûne. Ma vê ter biçîne siyasetê de. Li hindek cara sih deng û basa bîst û heşt bîst û neh negatif in. Derencamê wê dervê tu wergirê te yê çawa yê pozatîf bît. Em neşiyayîne rûyê ciwaniyê yê ne di filmê kurdî de, ne di sînema kurdî de, ne di drama kurdî de nîşa cîhanê bideyn. Em herî hişta yê li wê paşxana hizirî ku em miletekê mezlûm în. û heqê me ye em wê bigehînîn. Bes gel vê da, mafê me em dahê nanê xwe jî bigehînîn, em ciwaniyê xwe jî bigehînîn, em pêkvejiyana xwe jî bigehînîn, em rûyê aştî, seqamgîrî, tenahî, aramî, geştûguzara xwe jî bigehînîn. Ev bajêr sirûştê ciwan ê hindek Kurdistanê hindek gel dîmenê di gelekê di kêm tut filmê sînemayî di kurdî da dibînî. Êdî çi heriftayekî li vî welatiya ew ya tê tenîşandan. We bû zarokî ji ew rast e ku em ên zarokê ji mezina fêr dibî, ti zirê dima mezina ne em bû zaroka çi yin? Ew pirsiyar est Eyşanê kirî çeqê mewzûî ye, aya me ew divêt, ewa me divêt an ewa zarokî divêt. Em neçûyîn ne derbasî cîhana zarokî bibîn ka zarokî çi divêt li Kurdistanê de em bû bikeyin. An filmê xwêt sînemayî yan berhemê xwêt sînemayî lîv hez û arezûyên zaroka dirust bikeyin. Sînema taybetmendiye cemaet ne ragehandine û ne drama ye, tiştekî dîtir e. Hindek regezên dîner. Têkeliyeka heyî li vî babetî de di navbera karê ragihandinê û karê dramayê û karê sînemayê li Kurdistanê taybet bû zaroka. Eger mezin jê derbas bibin, zarok jê derbas nebûyne. Bû zaroka em jê derbas nebûyne çikî zarok nayên filmê di xwe dirist bikin. Em mezin ên wan filma bû zaroka dirist dikeyin, her çend em gelek kêmê dirist kirîm, tilê di destan e, mirov şêt pejmêrît. Bi giştî, me got em behsê çareseriya bikeyn. Êk me pêwîstiya heye ku sînema li Herêma Kurdistanê bibîte pîşesazî. Êdî ne mînît barê hikûmetê û ne hikûmet bêt qaa bo çêket. Çi keve qaa hikûmet e ya di hevê û belaş e di hevê Sêde Tehsîn. Du, me pêwîstiya bi kenalekê taybetmendê sînema kurdî heye. Ew filmê di sînemaya kurdî di va bîst sala de hatîne diristkirin, kanê ne, çend li bîra me mayne, kîj kenalî pexş dibin, Aha vê tingî ragihandin têde di nav de xwe li va filma bikete xwedan belê va filma bi kirît, va filma erz diket va piştevaniyê biketin. Kompanîn el dinyayê diken. Kompanîn el dinyayê diken. Vê tin em hemî jî fêrî wî keltûrî bibîn belaş neyne pêş filma we hewl bidin dema

Festivala Duhokê dixwîş bin ku heta nuke bi vabî îmkanîyatî di xwe ve yê çîyayîn berdewam bin, bes eve hêşta nebûyîne sazî. Heta ku em nebîne muessesat em neşên derbasî qonaxê cîhanî bibîn. Û eve hingî dihête kirin ku em sazîyên bêlayen bila ne sazîyên serbexwe çikî em ne dewletîn, dewlet serbexwe ne. Sazîyê di bêlayen yê ku layengîr nebin tê de. dirist bikeyn û ewa saziya bideyne destê taybetmenda. Yanî ez Husayê Taxmim ez canibekim ji hikûmetê nûke. Yanî heqîqet ez mozifê hikûmetê me bes ez ê vê dibînim ku em neşîn peyama xwe bigihînîn. Eger hîn vê bêjine hikûmetê hikûmet jî dê qebîl ket û dê palpiştiyê jî ket. Bes em bi hêviyê bîn ku hikûmet bihêt filma bo me çêket û filma bo me erzket. Em ne nîzamekê îştîrakî ne em ê behsê demokrasiyetê dikeyn. û hişta em yê li destpêka demokrasiyetê û meneşiya di vî buwarî de geşê bikeyn û zor sipas. Gelek sipas. Gelek sipas bo mamosta Milat Esmetî. Paşê em şên ber siva pisyara da dirêjiyê bi danûstandinê bikeyn ser wî tewerî jî. Nûke di Di alî vê deyne mamosta Muwefeq Ruşdî ku mamostayê me hemiya ye, hem wekû ekter û hem wekû derhîner û hem wekû ekadîmî ku salên dirêj xizmeta hunerê vî bajêrî kiriye li Peymangeha Hunerên Ciwan bi xuşhalî ve evrû hatiye bûye mêvanê me da kurtiyekê ser serbû raxû û her dîsan karê hunerî û Kartêkirina zarokî li ser sînemayê û kartêkirina sînemayê li ser zarokî ket kerem ke mamoste. Spas KG Qedrî gelek spas roj baş hevalîna. Em ê behsê tiştekî dikin dîtina min ew tişt menîne yanî mûcuda wê menîne bi serahet ez bêjim aşkera ew jî sînema zaroka bes çi ye ev e hindê yanî we naket ku em me xewin nebin an me Hêviyek nebît em vê sînemayê bînne wicûdê hebûnê û pêş bêxîn. Kak Qedrî behsê serborê kir. Me serbora me hemî ya geleka efewî bû. Me min got sînema wek sînema kes ji me bisporîne em li hemî li vê rîniştî. Ez bar dikim hemî li vê rê fetra mavê zarokî ya xwe kesê çi filmê li zaroka yê di kurdî nedîtîne. Belkê filmekê dî dîtibî yê biyanî bes yê kurdî ez bar nakim

Filmekî tuê tuê sînemayê de ewî ew gelek min yanî berî min pêngavek havê dibû fêrî Kak Macid Niyasîtin Abdullah Hurûrî fêrî îngilîziyê bû fêrî hindiyê bû şiwan filma fêrî strana bû Me yanî nikeke siz ra xwe bikem çawa me tehdarî li wan tayra dikir. Hingê ev mîdyaya û ev sehafe û rojnamegerî nebû ku me agehdar ket kake tiştekî hey heywane vê te hevalînî li gel hebî divê tu biniyas jî vê tu birehm bî li gel. Cih daxê ye. Ne bes tayr, pişik û sa her tiştekî dîbît. Eve wê tiştê tînîtin wextê em em zorokiyan jî da înîn qûdî kekê înîn qûdî konî do da were kaxezê keyne nav da kune kêl vî reqî keyn da du kes çin musaraê ken şeranê ken piştê da serê xwe keyne qûdî kê da tişekî bi ser xwe da dayîn da bere xwe dane def me eve masterîn sînema bû. me bere xwe daye. Yan do çîn elbekê hînîn gulopekê kêne têda. Berê berê gulopê kuna kolê dideyna şaşekê li wê rê wek slayê da da bi xwe taswîra pê vekeyn, tişta eriz keyn. Hinde caran me di bara te'lîq dan ku eva em ê tiştekî dikeyn, temsîleke tişteke. Ev xewne me hebûn û heta nûke jî ev xewne di berdewam bin. Em ê li hîviyê me sînemayek hebî ne tenê ya zarokan, sînema giştî jî Rixeya pêngavêt me di hêdî hêdî ne wekî mamosta jî behs kirî. Helbet sînemayê rênmayê teyîn. Taybet sînema zaroka. Sînema zaroka ne her kesek şêt çîte wê behrê de bi rastî. Eve jî kêşek e. Vêt mirov derûnê zarokî bizanîtin. Ev zaroke pê dibî çi ye? Arişê tu yit mal çin e. Li çi az da ye? Rêja jiyana wî çi tebeqe da ye, çi tax da ye? Ev e hemî wextê tu dixwînî, tu dinivêsî, tu dê zanî tu dê çi renge çîrok nivêsî û dê bi çi renge bîner pêşkêş key. Perwerdnasekî hey Antoine Makarinko ev e dibêjtin li gel her perwerdeka mirov diketin divêt yarî hebîtin, divêt wêne hebîtin, divêt film hebin. Da pêtirê ev tişt tevgehî te mêşkê zarokê layê perwerde Mamosta Tehsîn jî gelek îşare bi vê çendê da. Nûke cê daxeye zarokê me Hiştê biçîk gelekî pişiyantî re gelekî melumatî re bi warê mîdyayê çêdibit ji bab û dayikê dixwe. Belke bab û dayik nizan bin nexwendewar bin beramberî wî nike dibîşte bab destê wî gîrî dibîşte bera xede vî filmî. Em bereqede vî evî diye. Ne ku bab çi nîşab de dibêjte were bereqede vî filî. Ew ew kêşeye rastî geleka bi zehmet e. Em di çawa vê mîdyayêş kontrol keyin. Axtineke hay Porupî dibêjin eger tu şiyay berê kitêb zarokekî bide kitêbekê bixwînît yanî heç ku te dinya kesb kir. Bi xwe te cîhan dest xwe veyna. Ez bêjim eke tu şiyayî zarokekî kontrol key ji mîdyayê Tu pişê seredariyê li gel bikey, bizanê tiştê baş û xirab e. Li gel bî wextê çîte tu wê mîdyayê de, te te dinya bi dest xwe veyîna. Çimkî geleka bi zehmet e nûke tu pişê wî biçikî kontrol bikey. Me nimûne yê teyn, nimûne di kêm min heke mamosta Qadirî bibûre, nizanim sê çar filmeke me yê teyn yê yê di zaroka, Ez şêm dest nîşan ken tu li desta fîlan belkê pêtir bin filmê Payizigil yê Rizgar Hisênî. Amanc jê û gihandina vî filmê ew e ku ku mirovî bêhîvî nebîtin. Bêhîvî nebîn digî heta hîvî û yekbûn yekbûn di navbera wan wan biradera hebît. Da ku bi şên Payizigilekê bi dest xwe ve bînin Payizigilê baş in. Filmekê diye bê kes ihtimal hewa jî geleka dîtibît. Bê kes jî dîsanekê kak Karzan Qadirî ew jî ser mesela biratiye du biran e. Gelek xewnê teyîn bine Superman û biçine Emerîka û xewnê xwe bi cih bînin. Lê tu şî gelek arî şad bin dîmayîkê digehne wê wê armancê ku birayetî xweştir e yanî ez birayê xwe nadim me tiştekê dî yê dûrî min bila ez pêtirê waqî bim û çavê xwe bideme birayê xwe. Filmê Mêsî Bexdad eve dihî pêr hate pêşkêş şivê dî bû erz bûy. Ev filme jî kurd bû yê dirêj kirî mamosta Seyim Xelîfe. Ez bar kem tête taxê zarok û mezina jî yanî şên mezin jî berexivdene biçîk jî piştî xas piştî piştî hatiye dirêjkirin ew film. Berî ngê pêtir kurte film bû pêtir girêdayî bi zaroka bû. Ew jî dîsanekî li ser hîviyê ye ku mirovî hîviyek hebît rojekê gehîta armanca xwe. Seyda bibûre eger em pişarek ya resteyê cenabê te bikeyn em bêjîn meselen demê sînema tête berhemhînan bêguman ji civakî tête berhemhînan ji xêzanê tête berhemhînan em bêjîn meselen zarok jî êk beşeke ji xêzanê û gelek cara di sînemayê de hatiye bikar înan. Eve şiyaye hezekî li dev zaroka peyda biket ku Berev sînemayê vebên yan jî wî zarokê bi kar tînin sînemayê de ava gen ku sibahî bibîte yek ji sînemakarên baş? Ev e jî dimînit xewn û hezek. Wextê me sînema nebîtin, wextê xewn dilê evî hunermendî yan biçîkê xwe dan çiyan û xewn wextê bimirît ekîd Pirê ve naçîtin. Wextê dayik û bab harî kar nebin, geleka bi zehmet e ev biçîke bigehîte armanca xwe. Wextê li qutabxanê harî kar nebît û tişt del ber dest bin, dîsanekê ew jî bîte bîte asteng ku ev zarûke xewnê di xwe bi cih bînît. Evî bi zivna me babetê Antoine Macarena bi zarokekî de çar çar qonaxa de. Qonaxa sê heta pênc salî ev zaroke destpêk yan heta sê salî bitinê ev e destpêka xwûniyasînê ye. Xwûniyasî tu kanê çi tu ji layê leşî ve ji layê derûnî ve. Pênc salî dibêjin pênc salî biçîk wê gavê nus sedê ji terbiyetê û ji me'lûmata û tiştê tiştê heyî pêzanîna werdigirî. Mîn te di serî de yan ku çî te ser sî ke ku ev biçike di ber ev kî ve çît. Şeşê heta heşt salî çîte xewn û xeyal e. Kanê ez gelek xewn û xeyala dibînî teqebûlê diket ku li gel bijît zor veket. Ji nehê heta dozdeh şûyê xeyal li careke dî çîte ve waqîyetê. Bîte mirovekê waqî.

Filmê zarokan ne tenê li vêrê kêşeye li alemê hemî yên dike berf lawaz bûnê ye, kêm bûnê ye. Filmê animation dike kontrola li alemê hemî kirî geleka girîng e. Çimkî zarok heş renga dike, zarok heş tiştê hereket dike, zarok heş heş çîrokê alûz nake.

It şêt bi xwe vî biya vî de eger bivêt kar ket an dê çawa sînema pêş kevîtin. Gelek tişta fêrî xelkê diket sînema. Rastî em neşên cêgê wekî bên şwênê perwerdeyê wergirîn sînemayê de ne. Em neşên. Bes em şên gelek tişta biçînîn li dev zarokî. Bawerî bi xwe bon heş ciwankariyê biket, heş statikê biket. Ê bi hêz bîtin Yê bi tifaq bîtin ev ev tiştê thosa divêt em em çînîn li dev zarokî pirêka van filma da ka em bişên biçikekê saxlem bi paşerojê danîn û yê serkeftî bîtin.